اور ببلو کو اساں جوتی گھنواون واسطے ویندے پے ہیں اور ہی ٹائم اساں تواڈے سامنے نہیں سیا سکدے کیونکہ اساں تیاری وغیرہ کوئی نہیں کیتی جس ٹائم تیاری کریسوں کیونکہ اج ہے عید دی دیوار تیاری کر کے ول تواڈے سامنے اسوں کیونکہ اساں شہر وان نہیں سکے تو گاؤں دے جڑی نویں دکان لگی اساں اون تو وان کے نا جوتیاں وغیرہ گھنا لوں السلام علیکم وعلیکم السلام اساں سامنے نہیں سیا سکدے سر جی دکان پہلے کھولو تے جوتیاں نو پہلے

گروان کھول بدماشی را علی کال تے تو اعتکاف وچ اٹھے رات اے سی جو رات ہی اعتکاف دی اٹھے وے جوان تے ہون پسٹل والا کام رکھے ودے وے یعقوب دی دکان ہے ماشاءاللہ سی رش لگیا پے وہ یعقوب میاں مہربانی کر پہلے سا کو بل بنا دے جوان کول سی ٹائم ہی کہنی آج اے سی پسند کر کی دے ببلونے سی اے جو جان حسن دکھا یار چیک کروا

ہن چلدے ہیں تے ہن وال تیاری کرنے ہیں اس تو بعد وال ملدے ہیں ستا کو ویلکم بائک ویورز ماشاءاللہ سی تیاری وغیرہ کر گی دیئے تیاری کر کے ہن چلدے پہ ہیں عید نماز پڑھن دی خاطر دیکھ ہن آواز تو کو آنی پہ اسی مسجد وچ ماشاءاللہ ساری بہت ہی پیاری مسجد سی حافظ صاحب دی ماشاءاللہ تقریر جاری ہے بہرحال تقریبا 3 تو 4 منٹ سارے راندے پہ چلدے ہیں پہلے نماز عید پڑھتے ہیں اس تو بعد وال تو کو عید دا مبارک آنے ہیں دوستو سارے نال راستے چلوں سہیں جی ہاں۔ چلو دوستوں کو پہلے عید مبارک دیس عید مبارک آکھ دوستوں دوستوں کو آکھو نا عید مبارک عید مبارک اے جوان گھن تے آوے تے بلیک جوتی تے اے پالش کرے نا پے کوئی دیکھو اے ریڈ کلر والی اے کام دیکھو ہن تسا کمنٹ دسا ہے اے دیکھو اے اے ریڈ کلر دی کو پالش کیتی کھڑے اے تیرا ہی کوئی حال نہیں میں سنا کیا آکھن دوست یار جوتی بلیک تے پالش ریڈ تے کہیں آکھے ریڈ کلر دی تھی سی پالش تے کہیں آکھے

میرے واسطے نہ بچی گنو گنو تسا پیو ای گن ول میں بعد ماشاءاللہ سے عید نماز پڑھ کی دیے عید نماز پڑھ کے اپنے فیملی کو اور اپنے دوستاں کو مل کے عید مبارکاں ڈے ڈو تے ہن واپس تہاڈے نال مخاطب ہیں سے دوستو ہن تسا اے سوچیندے پے ہوسو کے یار تقریبا تھوڑی دیر پہلے تاں خالد بھٹی دا جیڑھا چہرہ ہئی نا او بالکل ہی کھلنا ہسنا ہئی تے ہن یکدم اے کیا تھی گئے بالکل مرجھایا ہوا چہرہ اداسی، پریشانی اے کیا تھی گی؟ یار کوئی سجݨ ٻیلی ایسے ہوندن نا جگر دے ٹکڑے جیڑھے ہوندن کہ جیڑھی پچھلی عید دے اتے ملدن، گلے لڳ تے ملدن، خوشی خوشی ملدن تے او آوݨ آلی عید دے اتے کینی ہوندے۔ اللہ پاک انہاں کوں آپݨے کول سݙوا گھندے۔ اور دوستو تہاکوں وی یاد ہوسی اگر تساں میݙیاں ویڈیو ساریاں ݙیدھے وے تاں میݙے والد محترم تقریبا اڄ توں ݙو توں ڈھائی مہینے پہلے ایں دنیا توں رخصت تھی چکے ہن۔ اور ساڈے وچ ہی ٹائم موجود کوئی نی تاں دوستو یقین کرو جس ٹائم میں نہ مسجد وچ عید نماز پڑھن واسطے گیا نا پچھلے سال میں ہک ویڈیو بنائی ہئی عید آلی وار ویڈیو بنائی ہئی اپنے ابا جی دے نال یقین کرو جس ٹائم میں اوں جگہ تے اتے گیا نا میڈی زندگی مکن پے گئی کیونکہ اساں تاں ہاسے بہرحال ساڈے والد صاحب ساڈے وچ موجود کوئی نہ ہن دوستو ساڈی کیا عید ہے۔ سارے والد صاحب تقریبا ڈو توں ڈھائی مہینے پہلے فوت تھی چکے ہن اللہ پاک انہاں کوں انہاں دی بخشش فرماوے اور تساں وی مزید دوستو دعا فرمیسو اللہ پاک میرے والد محترم کوں جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرماوے آمین ضرور لکھسو فوت تاں تہاکوں پتہ ہے اٹل فیصلہ ہے نا سائیں بہرحال جیڑھی جدائی ہے نا یقین کریسو اللہ پاک بے نیاز ذات ہے یقین کرو ساری کیا عید ہے اور جتنا دوست میری ویڈیو کوں ڈیدے پن پلیز اگر انہاں دے والدین دنیا تے موجود ہن زندہ ہن تاں خدا را اپنے والدین دی خدمت کرو یار۔ یقین کرو جس ٹائم اے بندہ اے اے موقع جلے ہتھ اچوں چلا ویندے نا جس ٹائم والدین گزر ویندن بعد اے پتہ چلدے کہ کاش اگر اللہ پاک تھوڑی بئی مہلہ ڈیندا اساں اپنے والد صاحب دی اپنی والدہ دی بہوں زیادہ ایندے کول زیادہ خدمت کر گھن واں ہن تساں آکھسو کہ یار عید دے جیوہار ای اساں گالھیں کرن بہ گئے اللہ پاک تہاکوں خوش رکھے تے باقی میڈے طرفوں جتنا وی اوورسیز پاکستانی ہن پاکستان دے رہن آلے یا اوورسیز پاکستانی ہن دوست سنگتی بیلی میڈے نال پیار کرݨ آلے جیڑھے قریب ہن جیڑھے دور ہن جیڑھے میڈے نال محبت کریندن یا نھیں وی کریندے تاں ساریں کوں میں ناچیز دے طرفوں عید دیاں ڈھیر ڈھیر مبارخاں تھی گیاں تہاڈی سپورٹ تہاڈی محبت ساکوں پتہ ہے فل سپورٹ کریندے پئے ساکوں ایویں سپورٹ کریندے رہو اور اللہ پاک تہاکوں خوش رکھے ایویں ای محبتاں ونڈیندے رہو اللہ پاک تہاکوں ایساں خوشیاں عطا فرماوے کہ جیڑھیاں ختم تھیوݨ آلیاں ای نہ ہوون ساڈی دعا ہے مزید تساں میڈے والد محترم دے واسطے دعا فرمیسو اللہ پاک انہاں دی بخشش فرماوے۔